Saa nneɛma no nyinaa ne bebrebe yɛka ho na update news yɛde brɛ wo. Enti no ansa na yɛbɛtwa yɛn ho na yɛaba na yɛaba abɛbɔ wuram ankasa ankasa no, nsɛm a ɛnnɛ yɛbɛka bi no, ebi ne sɛ, Iranfoɔ gu so a wɔne

akɔ atwee wɔ Middle East hɔ a sei Ghana ɛbɛyɛ kakra yɛn nso yɛn ho bɛkyere yɛn ho kyere yɛn ba no ahaa yɛbɛkɔ mu ho nsɛm na Nigeria foɔ nso sesei no wɔn tɔ oil wɔ baabi a wɔn totɔ fertilizer ne ade ade ɛfiri Russia hɔ ɛpɛ akodeɛ nyinaa ɛfiri Russia hɔ ɛno nso ho nsɛm no aa yɛbɛka South Africa ɛne yɛn man Ghana foɔ nso according to report no A Yɛ yɛɛtɛ ne to Dangote refinery nso so ɛho nsɛm. A Yɛntumi nsɔre aberɛ a yɛnka objectophilias ho asɛm, yɛ a nnipa a wɔpɛ sɛ wɔware nnipa, wɔpɛ sɛ wɔware objects, ɛhɛn, onipa bi tumi ware aboa, obi tumi ware dua, ɛhɛn, ɛho nsɛm nso ɛnnɛ Yɛde bi bɛba. Enti mepaakyɛw wo deɛ nkɔ baabiara, tena ase na yɛntwa yɛn ho mmra. Yɛba a, yɛbɛwura mu.
Mobile tent mama kampaeɛ da mpa. Mobile tent mobile tent mobile tent wei yɛ new product a yɛde aba a ɛboa ɔmanfoɔ nyinaa Sereesei ɛdan bɔ ayɛ den na ahuhuro aba ne ntontom aba na Ghana nnipa ɛbrɛ saa no mobile tent abɛboa papapapapa. Baabi a ɛwɔ biara wotumi da, sɛ wowɔ dwam, sɛ worekɔ camp meeting, sɛ worekɔ asɔre watch night bi na worekɔ, sɛ worekɔ mountains, worekɔtwɛn Awurade anim, baabi a wokɔ biara no wobɛtumi de mobile tent akɔ. Yɛabobɔ no keteketekete sɛdeɛ ɛsi teɛ no. Wotumi bɛtumi de ahyɛ wo bag mu, wobɛtumi de abɔ w'akyi de akɔ kama. Mobile tent no, yɛwɔ no different sizes, yɛwɔ deɛ nnipa two bɛtumi ada mu, yɛwɔ deɛ six bɛtumi ada mu, yɛwɔ deɛ nnipa eight nso bɛtumi ada mu. Enti modɔɔso koraa na mobɛnya baabi ada kama ama mo ho atɔ mo a nsuo mmɔ mo, ntontom nso nnwe mo, mmoa biara ne mmoawammoawa biara nnha mo adwene wɔ aberɛ a moada. Mobile tent no nso wowɔ baabiara all over Ghana. Yɛbɛtumi ayɛ delivery no de abɛ o, wopɛ baako koraa no a yɛbɛyɛ delivery no aba. Sɛ wopɛ bulk atɔn nso a, baabi a wowɔ biara no yɛbɛtumi apackage yɛ de ama car na yɛde abrɛ wo na woatumi atɔn no fɛfɛɛfɛ. Mobile tent no, yɛasoɛeɛ. Yɛwɔ Holiness TV premises a ɛwɔ Kɔdeɛ Aderebehi off Ɔfinsu Road hɔ ara. Yɛwɔ opposite Kɔdeɛ Police Station hɔ ara. Yɛn numbers no yɛ zero five three two eight nine zero

Yɛ sɛ woankɔ baabiara na wa stay tuned to your TV na me ne wo ɛdi saa dwumadie yi. Na amumuyɛ nsɛm no bi no ɛne atirimuɔden nsɛm no, ma me nhyɛ aseɛ wɔ hɔ na me mfa wo nkɔ Second Timothy chapter three verse two hɔ nom no a wɔ ɛka sɛ nnipa bɛyɛ greedy, nnipa bɛyɛ selfish and then nnipa bɛyɛ lovers of money. Saa adeɛ no nyinaa ɛresisi Yɛ a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo mmaa yɛn no aduru so. Yɛmmra Ghana ha yi ara, yɛnkɔ akyi, yɛmmra Ghana ha yi ara. Na ɛno na video bi ɛresɛkulati wɔ sohyia midia no so, yɛ a ntoosi a mmaa no bi tɔn wɔ dwom, nwansena a ɛresisi ntoosi no so. Sɛ ntoosi deɛ nwansena si so a, anka anka ɛyɛ deɛ bɛn ya? Nwansena a ɛresi ntoosi no so, wotumi sɛ nwansena no si ntoosi no so a, Na wɔawu. Wɔn si so a, aboa biara a wode w'ano bɛkɔ ka ntoosi no, ɛwɔ sɛ wuwuo. Ne nyinaa nso ayɛ nsɛm a kyerɛ sɛ amanfoɔ redi ho abooboo pa ara wɔ social media no so a nnipa bebree ano gu mu a wɔreka sɛ, Ah, afei deɛ woanhwɛ a yɛn, yɛsɛ koraa yɛnkɔdi deɛn? Yɛnkɔdi deɛ? Yɛn ara na yɛrekunkum yɛn ho. Yɛn ara na yɛrekunkum yɛn ho. Atirimuɔden, ɛnnɛ nnipa tirim ayɛ den. Nnipa tirim ayɛ den, enti this is the prophecy a ɛfɔfele wɔ yɛn yɛn time yi a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ ba. Ɔse eh people will be greedy, people will be selfish, people will be lovers of money and ɛnyɛ eh woyɛ selfish a how can you even do this? Sɛ this time paa wohwɛ how a nnuro a yɛde hyɛ yɛn nnuane a yɛdi a adɔfoɔ nom ano ɛɛden papaapa. Na ma me nsa mfa wo nkɔ another video in that same story no yɛ a orange bi a onipa ɛɛtɔn ma nipa bɛdi. Yɛmfa no sɛ ntoosi no koraa deɛ ɛɛ ebi a ntoosi no koraa deɛ wotɔ a wotumi kɔ noa kakra Ɛhɛn, wotumi kɔ noa kakra. Na ebia sɛ woyɛ obi a wopɛ eh, banku ne moko te sɛ me deɛ a, ɛna ɛne as, asɛm ato. Wopɛ banku ne moko deɛ a, ɛneɛ sɛdeɛ wonnoa, wobɛtwi no raw saa. Na wotwi a, ɛm sɛ saa da no deɛ, sɛdeɛ wobɛsi arane no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Wodeɛ meɛnhwɛ video yi a ɛno nso ɛɛbɔ yɛ a, ɛyɛ nfɛɛ. Ankaa, oranges a obi ɛɛtɔn a, ɛno orange no bi sɛ wɔhyɛ no colour. Orange a yɛhyɛ no colour o.

Ɛnam no wɔde mosquito spray na ɛrespray nam no, ne nyinaa ne sɛ wɔse wɔrekum nwansena no afiri nam no so. Ɛnam oo! Ɛnam a yɛrekɔweɛ, ɛnam a yɛrekɔweɛ mm, wɔde mosquito spray, monhwɛ ɛna wɔwu spray no feefeefee gu so no, nti no w'adwene yɛ wo sɛ woanya adeɛ bi a ayi bi, nam papa bi a woakɔtɔ a wode bɛyɛ ayi, yɛacontaminate no, yɛacontaminate no.

Ɛde Easter convention reba, mesrɛ wo bra bi, bra, bra ne bɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm. Na baabi a wiase aduru no, baabi a wiase aduru no, ɛtwa sɛ yɛhwehwɛ Kristo ankasa yie. Na saa story no, deɛ mede bɛtwa toɔ wɔ saa story no mu no yɛ paint bi nso a ɛno nso aba abɔnten so a According to a Greater Accra Ghana Standard Authority no, wɔn kyerɛ sɛ saa paint no a abɛdwa so no, paint no sɛ wo hua bi koraa no a ɛtumi ma cancer bɛtɔ wo so. Nti saa video wei deɛ mepakyɛw mɛpɛ sɛ mo bɛ bɔ na me yɛ tie kakra ɛhɛn nti mo mmɔ ankasa na mo me yɛ ntie saa video no nsɛm a ɛkɔɔ so, a very short video, yɛ ntie nsɛm a ɛkɔɔ so.

Enti ɛno yɛ video a ɛsii, asɛm a ɛsii wɔ Nkran man mu. Yi a Ghana Standard Authority foɔ akɔ akɔsɔ saa maame yi, ɛnyɛ ɔno nko ara na ɛtɔn paint no o. Na mepakyɛw, yɛ lay person a, eh, sɛbi o, yɛnnim biribiara afa paint ho, deɛ yɛnim ara ne sɛ yɛakɔ shop na yɛse yɛretɔ paint, yɛde rekɔ painti yɛ dan. Yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ saa paint yi a wɔrekye nkurɔfoɔ yi, ɛyɛ no bi a? Anaasɛ yɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛhu? Deɛn koraa mpo na ɛrekɔ so wɔ wiase? Deɛn paa na ɛrekɔ so wɔ wiase? According to wɔn statement a wɔde baeɛ no, wɔkyerɛ sɛ, sɛ wonyem mpo na saa paint wotumi hwie bi kɔ wo mu a, woanhwɛ a wobɛnya miscarriage. Paint yi, ɛ contain lead. Na saa lead no, wɔayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ ɛyɛ very harmful, ɛyɛ very poisonous de ma nipa. Enti no, ɛni kwan sɛ saa adeɛ no wɔtɔn. Nanso wɔretɔn. Wɔretɔn. Yɛ nnipa retɔ. Nnipa retɔ. Enti ebia na obi koraa firi n'akurase na ɔbaa kurom na wabɛdi ne dwa, watotɔ ne paint, ɔde rekɔpenti ne dan. N'ani gye agye no. Wɔrekɔpenti ne dan. Nanso na paint a wɔde rekɔ no, ɛrekɔkum no. Ɛrekɔku n'abusua. Ɛrekɔku ne mma. Yei! Na enti wei paa nyɛ Awurade Yesu Kristo na ɛreba na amumuyɛ nsɛm na adɔɔso a, deɛ wei na ɛnsi. Ɛyɛ very hardly sɛ ɛbɛsi. Nti ɛno nso yɛ amumuyɛ nsɛm ne nnipa a yɛayɛ selfish, nnipa a yɛayɛ very greedy, nnipa a seesei yɛnnwene yɛn ani, yɛn ho nipa ho, ahaa, na wiase no the way ɛsi ɛrekɔ no, ahaa, trend no a ɛrekɔ no, ɛno di adanseɛ sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ ba. Ɛnti no, the Ghana Standard Authority has shut down several shop at Adabraka Ahaa I'm hoping sɛ ebi koraa na yɛreka sɛ ebi a na ebi wɔ Kumase na aduru na ɔmo nnuru ha na wobɛyɛ dɛn koraa ahu sɛ paint yi a mekɔtɔ yi ɛyɛ ɛkɔntani saa lady yi a wɔn ɛreka yi bi Adɔfoɔ no mom yɛnhwɛ yie moma yɛnhwɛ yie papapapapapapa na baabi a ewiase aduru no aduru ne mpɔmpɔnsoɔ a ayɛ hu ayɛ hu ankasa ankasa Enti no ma yɛnkɔ Israel ne US ɛne Iran nso ho update no no aa yɛmmɔ nwura hɔ nso kakra ɛhɛn na ɛno na within the week no there has been an exchange of eh weapons, missiles yi a ɛkɔ right and left ɛkɔ basaa back and front from Iran na ebi nso ɛkɔ Israel na ebi nso ɛkɔ US eh military bases ɛno nso ɛso na ɛno na eh Iranfoɔ a fire multiple waves of missile to Israel a Israel foɔ avaw Prime Minister Benjamin Natanyahu avaw very seriously sɛ Iran foɔ ɛbɛtua so ka. I think sɛ last week mo wɔ bɛ no nyinaa na there was a report sɛ Iran foɔ ne US ɛɛyɛ some kind of deal bi a ɛbɛma asomdwoeɛ atumi aba ɛwɔ saa ntɔkwa no a ɛɛkɔ so no but nokorɛ sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ

Akofo atuturu fo ankasa, kyerɛ sɛ, ɛba ne sikantwa, atuo, atuo to ne adeade a wɔn deɛ wɔn di mu akotene, ɛno na wɔn nso for the first time, for the first time a a month after US and Israel forces began striking Iran no, saa Yemen Houthi foe, wɔn nso so wɔn de wɔn ho abɛgye mu.

They don't know when it will stop o, it will continue until sɛ the resistance eh, the aggression against all front of the resistance no ɛbɛ cease. Ɛnti we don't know when this war is going to end but when this war eh, ntumi a ɛnde as soon as possible na yɛka no a, adɔfoɔ nom, deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛde nsɛm bebree ɛbɛba wiase Ɛde nsɛm bebree bɛba wiase it can bring the third world war scenario it can bring the third world war scenario yi a yɛreka ho asɛm a ɛyɛ hu papaapa Awurade Nyankopɔn nhyira N'akoa Pastor Paulette Jay Enti Awurade akoa eh wama yɛahu sɛ da biara sɛ mue merɛ fɛ meka paa sɛ third world war ne eh rapture no Ɛbɛbɔ nsiaho mhmm third world war the moment you see third world war then yɛnyɛ prepared sɛ rapture no ɛne third world war no bɛbɔ nsiaho Awurade Yesu Kristo bɛba abɛfa ne mma afiri mu quickly very fast saa asɛm no mesrɛ mo momma yɛmfa nto yɛn ti mu paa sɛ Awurade Nyankopɔn bɛba fie na

Anaasɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛsi? The the the worst scenario anaasɛ adeɛ a ɛbɛtumi asi ne sɛ wɔmpene. Na wɔmpene na wɔhwɛ na sɛ wɔn ahoɔden no ntumi a, they will seek for support. And mind you sɛ Iran ne Israelfoɔ wɔ ayɔnkofa, yeah, they have military partnership. Iranfoɔ ne Russiafoɔ wɔ military partnership. Enti no, sɛ ɛkɔba sɛ Iranfoɔ ho kyere wɔn in the worst scenario a, Russia will come in. And there is a report nso sɛ, already Chinafoɔ resupply Iranfoɔ with support wɔ Middle East hɔ a wɔn nso rebɔ wɔn na ntɔkwa no a wɔn ne US ne Israelfoɔ rekɔ no, wɔn nso wɔatumi ne Israelfoɔ ne USfoɔ ako. Enti China Gradually they are coming into the war. Russia can come into the war because they are providing surveillance, yɛa satellites a wɔn provide ma Iranfoɔ a Iranfoɔ tumi targete US bases precisely, ɛno nso yɛ an another thing na ɛwɔ hɔ. Now their proxies are coming in, mekyerɛ sɛ wɔn akofoɔ nketenkete no ɛreba And so the worst scenario is that hey ntɔkwa wei Nyankopɔn ammoa wiase a deɛ ɛde bɛba wiase no dɔfoɔ but wonim adwanekɔbea no yɛ baako pɛ Awurade Yesu Kristo ntaban ase nti no mesrɛ wo on the second to fifth yɛ wɔ yɛn anim Bra, Brighton Pure Holiness Ministry, eh, The Land of Salvation, behyia Awurade akoa, Pastor Paula Jay, na awieeɛ berɛ yi mu Awurade ahyɛ da afrɛ no sɛ wɔmmɛka Awurade adwene nkyerɛ yɛn, wɔmmɛkyerɛ yɛn kwan no, na yɛntumi nnwane, na sɛ mpofirim a, rapture no ba a,

Ɛɛ uranium Iran kura wɔ ɛpɔw no ɛno deɛ kkkk Iran foɔ ntumi mpere so da sɛ mo mmɛgye that is the reason why yɛama ntɔkwa yi atrɛ sɛ yie o nka wei nka asomdwie aba dadaada but US is giving Iran some ɛɛ ɛɛ steps bi a wɔn nfollow Anaasɛ options bi a ebetumi ama ntɔkwa no to atwa but Iran is not ready to to sɛ ɔmbɛ align with saa nsɛm no a US foɔ ɛka no. And to talk about the oil is another another very important key to Iran people. Ayetollah Ali Khamenei yɛ a ɔyɛ the deceased pra eh supreme leader of Iran yɛ a ɔno wanya ne baabi ɛkɔ yi.

Na ɛnyɛ asɛm papa. According to reports no, eh, South Africa, Ghana, others turned to Dangote refinery. Enti several African countries including South Africa, Ghana, Kenya are turning to Nigeria's Dangote refinery as fuel supplies from the Middle East tighten follow disruption link. Madi kan aka sɛ saa ntɔkwa yi, sɛ ɛto a ntwa na the Strait of Hormuz hɔ no, Ɛkwan a metom ɛma oil no antumi amfiri hɔ ankɔ Europe countries na ebi amma ha a, hmm, oil ho bɛyɛ dɛn? Seesei sɛ mefiri kurom anaa metu kwan na me, me, me, mekɔsi Kejeti a, na sedeɛ me ho si paapaa me ansa na mede bɛduru aha no ɔɔ, hmm, wobɛfa kaa nante bɛn ayi Na ɔyɛ nso ho ayɛ den na ɛyi ɛɛ meetifoɔ ne adrɔbafoɔ yi ɛɛbɛ kyaagye wo. Nnipa ho bɛ paapaa wɔn mo. Nnipa ho bɛ kyere yɛ ho bɛ kyere yɛi. Yɛ ho bɛ kyere yɛi. Nti South Africa ɛne Ghana ɛna other ɛɛ African countries so no sesei no wɔn ɛɛtɛɛni to Dangote refinery Dangote a ɛwɔ ɛɛ Nigeria wɔn nso wɔn ɛɛkɔ pɛ mmoa sɛ bɛyɛ a Eh they can curb saa scarcity no ya eh ama ɔyɛ ho ɛbɛyɛ den no na atumi aboa na ma me nfa wo nkɔ Nigeria eh Nigeria Nigeria import from Russia of animal or vegetable fertilizer according to report Russia will provide a fertilizer shipment to Nigeria free of charge. Free of charge o. Wonim, Russiafoɔ ne Nigeriafoɔ wɔ a kind of friendship, yeah, wɔn wɔ kind of friendship. Awurade akoa Pastor Paul Adjei ama yɛate aseɛ sɛ, eh, wonim sɛ ntɔkwa no a ɛbɛkɔ so wɔ Middle East hɔ a, we are hoping sɛ ebia Third World War no bɛhyɛ aseɛ afiri hɔ no, ɛyɛ alliance o, alliance. ɛna ɛbɛ fɔme wei wei bɛ gyina nti ɛyɛ two side wei ɛɛ me ne wei na ɛbɔ me ne sɛdeɛ already we know about bricks yea Brazil Russia India ɛɛ China ɛɛ South Africa ɔmo no this kind this six countries no ɔmo no ɔmo a fɔme ɛɛ group a yɛfrɛ ɔmo bricks na automatically they are going to be in one side no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ amanaman bebrebee naa ɛbɛ joine wɔn Nti no ɛbɛyɛ sɛ alliance no ɛɛ forme and this time no wohwɛ nneɛma a ɛɛsisi na the eh eh the the current trend a ɛɛkɔ so wɔ wiase especially Iran, US ne Israel ntɔkwa yi hyɛ aseɛ a wotumi sɛ alliance no ɛɛ forme. Alliance no ɛɛ forme and that is when a Nigeriafoɔ nso so, wohwɛa there was one video bi a Nigeriafoɔ apagya pagya Russia flags a ɔmo ɛkyante for Russia, kyerɛ sɛ ɔmo taa Russia, ɔmo ne Russiafoɔ yɛ free ankasa. Nti am not surprised sɛ sɛ ɔko bi koraa si wiase a Nigeria people will will join Russia, yes they can join Russia, nti no Russiafoɔ se ɔmo brɛ Nigeriafoɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn animal and vegetable fertilizer free of charge Enti shipment bi reba ɛreba Nigeria to deliver three eh three hundred thousand tons of animal and eh vegetable fertilizer and wohwɛ a fertilizer ho nso ɛrebɛyɛ den sɛdeɛ medi kan kaeɛ no the strait of Hormuz no nyɛ oil nko ara na yɛde fa hɔ yɛde fertilizer yɛde nneɛma bebrebee fa hɔ enti Nigeriafoɔ no seesei no I think sɛ they are playing smart kyerɛ sɛ ɛhɔ deɛ no ayɛ den deɛ ɛneɛ mmea nnwane nkɔtoa Russia mhm enti seesei no wɔn nso so ɛregye nneɛma firi Russia hɔ.

Primary because of the large scale challenge ɛnti no ɛɛr Nigeria foɔ sɛ they are very interested in Russia weapons ehu wohu sɛ seisei ɔmo ahyɛ aseɛ ɛɛgyegye weapons ɛde ɛfiri Russia hɔ aah I'm hoping sɛ deɛ meka no wo bɛ te aseɛ ahaa I'm hoping sɛ wo bɛ te aseɛ alliance no ara na ɛɛfɔɔme no alliance no ara na ɛɛfɔɔme no Ɛnti no ɔmo deɛ according to ɔmo no ɔmo se saa Islamic eh saa jihadist ne saa nneɛma no tutuafoɔ ne Boko Haram ne hwan hwan foɔ no a ɛwɔ hɔ no kyɛsɛ agye nsaa mu nti no they are interested in Russia weapons ya Russia foɔ ɛnfa weapons ɛnfa ɛmmerɛ wɔn ɛwɔ hɔ. Mpakyɛw bɛgyina saa asɛm wei so na mama yɛatwa yɛn ho aba eh yɛba a mpakyɛw yɛbɛtoa so.

Come meeting sɛ wokɔ asɔre watch night bi na wokɔ sɛ wokɔ mountain.

Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo biom paa Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo Ɛnti no nsɛm a ɛrekɔ so wɔ ewiase yɛ a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ ba na yɛde bi brɛ wo wɔ ɛɛ, Update News so. Enti no, wei nyinaa di adanseɛ sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ ɔba, wɔ ɔba pa ara. Na Middle East ntɔkwa no nso no, yɛrebɔ mpaeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn bɛma asomdwoeɛ de aba wɔ Middle East hɔ. Enti no, ɛɛ, because of the oil a ɛreshɔɔte nti no, Ɛɛ Saudi Arabia ɛɛ diverte oil through pap line on red sea coast ɛhɛɛ means sailing past Yemen ɛnti ɛɛ sesei because of saa ɛɛ strait of Hormuz no a Iran foɔ te so na wɔn mpɛ sɛ oil ɛbɛ fa hɔ akɔ other countries no nti no Saudi Arabia fo according to report no wɔn oo diverte oil through ɛɛ pipe line bi a ɛwɔ red sea coast so Ahaa, ɛnti no Philippians nso, sɛ wokɔ Philippians nso a, aah, ɔmo nso ɔyɛ ho ayɛ den ara ma kyerɛ sɛ ɔmo achuusu days, ahaa, yɛ a wobɛtumi atu car, aah, a nipa ɛbɛtumi aforo car akɔ adwuma mu. Ɛnti oil shortages no, ɛho mframa, ɛbɔ wiase, ɛbɔ wiase paa, sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, ɛde ahokyerɛ kɛseɛ

Gusoɔ a wɔde Marines yɛ a ɛyɛ sogyafoɔ aha bebrebee paa ɛrekɔ Middle East hɔ a ɛno nso thousands of soldiers a ɛrekɔ Middle East hɔ no adɔfoɔ nom ɛnso ɔkwan ayɛ gidigididi paa ɛwɔ Middle East hɔ a Awurade Nyankopɔn ɔmmoa wiase ɔmmoa wiase paa ɛnti no according to Iran foɔ no they have warned the US that it will confront and defeat any ground assault ne nyinaa ne sɛ

Ɛna around middle east hɔ no koraa no Iraq foɔ ready no ɔmo no wo bro whistle no sisi a pɛ they they will come in kyerɛ se asomdwie asomdwie asomdwie gradually eh efiri wiase efiri middle east hɔ no a ɛbɛbobɔ ɛbɛbobɔ akɔ other countries no a ehu ehu de ma wiase paa. Christian persecutions so ɛɛkɔ so wɔ wiase paa Christian persecutions ɛɛkɔ so wɔ wiase a ɛnkyɛɛ biaa ɛna na yɛde story bi ɛbaeɛ a na sɔfo bi a ɔɔkɔka Nyankopɔn asɛm ɔmo de acid de agu ne so kyerɛ sɛ yɛɛhye bi nom kyerɛ sɛ nsɛm no ɛdɔɔso yie ankasankasakasa a ɛkyerɛ sɛ ɛno nso yɛ sign another sign a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ ba. Na ɛno na Christian teacher bi has found guilty for sharing biblical belief in a Christian school. Seesei deɛ wontumi nkyerɛw wo belief wɔ school mu koraa nso biem. Mm, wontumi nkyerɛw wo belief wɔ school mu biem. Ei, asɛm bɛn koraa na ɛresi wiase yi? A troubling legal battle in the UK has drawn global attention to religious freedom in schools Gladys Lager, a modern foreign language teacher at Bishop Justus Church of England School, na deɛ ɛsan mu wa ne sɛ saa sukuu yi nti a wɔretwe maame yi aso yi, ɛyɛ ɛyɛ sukuu a ɛyɛ asɔre sukuu o, asɔre sukuu, Bishop Justus Church of England School

Plus ne na ideology ne, Choosing instead to explain Christian views that sex outside of marriage is a sin and that every individual every individual ahaa She emphasized that She emphasized kindness, prayer and respect for all students including those identify as LGBT. Enti as low as nkwadaa a yɛmfa no sɛ wɔwɔ bɛyɛ GSS anaasɛ primary no, Wɔn no ebi tumi koraa hu wɔn sɛ me deɛ meyɛ LGBT Q plus. Enti ɛno na ɔkyerɛkyerɛni rekyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔnnye LGBT Q plus biara ntom. Na mmom ɔkyerɛɛ mu ara kyerɛ sɛ mpo sɛ wo nwaree na sɛ wo ne barima kɔda a it's considered as sin. Enti ne bɔne a ɔyɛeɛ nyinaa ni. Ne bɔne a wɔyɛɛ nyinaa ni a ɛno nso wɔn afan ne no guilty a wɔde no rekɔ court rekɔ akɔdi n'asɛm. Ɛnti this is in the bible yɛ ɔse me din nti yɛbɛtaa mo ahaa ɛnti all this things are happening and this persecutions a ɛresɔre no asɔre paa awieɛ berɛ mu a China, ɛhɔ deɛ wokɔ a wontumi nkɔ kuta Bible sɛdeɛ yɛ yɛkɔ asɔre a na ɛkura yɛ a yɛtumi kɔ yi, nhu. Ɛnte saa. Sɛ yɛn wo yɛn nsa sɔ wo mu a, ɛnneɛ na ɛyɛ sɛ asɛm bɛto wo. Enti ɛno nso yɛ eh, Christian persecutions a arise awieeɛ berɛ mu wɔ wiase a ɛno nso kyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo reba. Enti Christian teacher found guilty for sharing biblical belief in a Christian school Yea Christian school o me koraa deɛ na me ka sɛ ebia non Christian school na nka eh yɛ bɛ yɛ bɛ holdi wɔ bi anaa sɛ yɛde obi bɛkɔ court anaa yɛde bɛkɔ police station a na nka ɛnyɛ Christian school nti wo tumi sɛ sɛsɛ no wiase asɛe ewiase asɛe Awurade Nyankopɔn nhyira nakoa Pastor Polegye papaapa eh na me san nso ɛnam saa kwan wei so na ma invite wo to The Easter Convention yi a ɛreba so wɔ The Land of Salvation, Awurade Nam N'akoa Pastor Kɔlɛdee so ahyehyɛ awieɛ berɛ mu. Mpakyɛw, sɛdeɛ medi kan kae no, bra na bɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm, asɛm a ɛde nkwagyeɛ bɛbrɛ wo kra. Sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛgu so a yɛreka yi, biribiara di adanseɛ sɛ Awurade Yesu reba. Ɛnnɛ, Awurade nam N'akoa so ama yɛahu River Eufrate. Previously Before and After River Efrat yɛ a aweɛ yɛ a ɛno nso ɛyɛ Biblical a ɛwɔ Bible mu ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ɔɔba nti no mepakyɛw ɛɛ wɔse sɛ yɛnim sɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛbɛsi sɛ yɛnim sɛ nneɛma wei nyinaa ɛɛsisi a mepakyɛw o Nnipa bɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ? Awieyɛ bere mu nnipa bɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ? Enti ɛno nso ho nsɛm no no. Na in that same persecution, in that same persecution no na ma memfa wo nkɔ another story bi a ɛno nso yɛ persecute wɔ bi, ɔno nso according to sɛ ɔyɛ Christian nti yɛ persecute no. Mhmm na ɛno na eh ma menfa nkɔ sɛ ɔse A Christian politician in Finland has been convicted of a crime for biblishing eh publishing biblical eh views in marriage ɛhɛn ɛno nso the same bible verses yɛ a ɔno nso ɔrepublishe wɔ online so te sɛ marriage yi aa ɔhu sɛ sesei no LGBT ɛkame ayɛ sɛ yagye atom a aba abɛka nipa ho aah Ghana na ɛm sɛ yɛ publicly no yɛnnye ntomu but wokɔ other countries no a wo kɔka sɛ yɛwɔ two genders a woanhwɛ a wo ho bɛkyere wo sɛ ebia yɛwɔ male and female daabi ɛwɔ sɛ woka yɛwɔ male yɛwɔ female yɛwɔ others Adɛsɛ no kyerɛ sɛ LGBT foɔ no ne eh, objectophilia foɔ no ne wɔn na wɔn se wɔmmɛware mmoa no ne nnua ne saa nneɛma nneɛma no, they are the others. Nti ɛnnɛ koraa no sɛ wo fille forms a, kane no na nka ɛyɛ male and female but sesei deɛ ɛyɛ female, male and then others. Nti ɛno nso eh, ɛma yɛhu baabi a wiase aduru. Ahaa, ɛma yɛhu baabi a wiase aduru. Nyankopɔn bɔ wɔ baa ɛne bɛɛma, nanso ɛnɛ deɛ yɛde others aba, freedom sɛ wankasa wopɛ sɛ woyɛ ɔbaa o, sɛ mete ha yi, yɛ a meyɛ ɔbaa yi, na maka sɛ daabi, ɛnɛ deɛ menyɛ ɔbaa biom, ahaa, sɛ meyɛ bɛɛma, na kyerɛ sɛ makɔ yɛ yɛ me ho sɛ mɛɛma, hyehyɛ mɛɛma ataadeɛ, ahaa, sesei deɛ wiase agye saa adeɛ no atum, Ewiase agye atom o! Yɛ ɛno no sɛ wokɔ ka bible verses bi a ɛsɔre tia saa ade no a na kyerɛ sɛ yɛbɛkye wo akɔ tom. Ɛno na politician bi nso so ɔno nso wɔ Finland ɛno nso wakɔ ka saa wakɔ pɔblehye nsɛm bi ato social media so a ɛno nso no yɛasɔ ne pɛ akyi yɛ a yɛde no ɛkɔ

Ɔse my and every person right to share his conviction in public square enti wotumi sɛ maame yi ɔwɔ gyidie yie ankasa ankasa ankasa ne gyidie no so ne gyidie no so upon sɛ wɔn ɛɛsɔ ne mu a wɔn de no kɔ court ne ade ade wɔse no I will continue to defend my Christian faith that is the kind of faith a ɛwɔ sɛ Ɛme no mmienu yɛ nya. Ɛnti sesei no deɛ wontumi kɔ aman bi so a sɛdeɛ yɛɛka Nyame asɛm a yɛtumi kɔ gyina dwom, yɛtumi kɔ gyina public school a na yɛɛka megaphone kura yɛ ahomakye dɔm broadcasting na yɛɛ broadcast ka Nyame asɛm no. Daabi o, baabi bi wɔ hɔ nom a wontumi nka saa asɛm no. Wonya kɔ ka bible verse ɛsɔre tia LGBTQ plus foɔ a. na yɛde wo kɔ court na yɛsɔ wo pɛ akyi na kyɛsɛ ei ɛdeɛn paa na wiase yi aduru yi ɛdeɛ bɛn paa na wiase yi ɛrekɔ yi ewiase aduru ne end ewiase aduru ne pɔmpɔ so a there is no turning back ae aduru ne peak aduru ne end yɛ a ɛkyerɛ sɛ any time any moment no the whistle can blow whistle no bɛtumi abɔ abɛn no Ɛbɛtumi abɔ nti ɛkyerɛ sɛ saa bere yi wɔ se yɛde yɛn nkwa hyɛ yɛn nsam. Mfa wo nkwa nkɔhyɛ obiara nsam o, fa hyɛ wo ara wo nsam na decide ma wo ho sɛ ɔkra Ama, ɔkra Kwadwo, ɔkra Ayaa, Akwasi, me, mɛkɔ heaven just decide na were taa so sɛ wopɛ sɛ wokɔ sɛdeɛ eh maame yi a ɔno no yɛse waka bible verse con eh against saa LGBT yi a eh yɛde no kɔ court yi a still wɔse me I will defend my Christian faith no gye sɛ wo were taa so woanwe antaa so a eh sedeɛ wiase ɛkɔ no eh ewiase Ayɛ den, ayɛ den papaapa. Na ɛno na Finland's Supreme Court is deciding if quoting the Bible can be a crime. Ei! Na ewiase duru this time da bɛn? Ewiase aduru this time da bɛn? Seesei Finlandfoɔ akyerɛ mu a wɔn Supreme Court no wɔredecide, seesei wɔbɛ, wɔbɛpaase law bi a ɛkyerɛ sɛ, sɛ wo quote Bible verse a, Especially against saa nneɛma na wɔn agye atom no a, is it a crime or not? Seesei they are deciding on that. Nti yɛbɛhwɛ respond a wɔn de ɛbɛba. Nti according to saa Finland Supreme Court no, they are deciding if quoting the Bible can be a crime. Me ne wo mmienu yɛte Ghana ha, yɛtumi ka biribiara. Yɛnya ara sɔ yɛn phone no si yɛn so a, social media so deɛ gyae. Deɛ yɛpɛ biara ne yɛka, ne yɛ blaspheme. People are blaspheming God. Nkurɔfoɔ ka deɛ yɛpɛ biara. Mepakyɛw obi mmra so wontumi nkɔka saa asɛm no wɔ hɔ. Mepakyɛw aha yɛ update news update news ae end time news a yɛde brɛ wo wɔ Holiness TV mepakyɛw wei no wonnya no baabiara sɛ Holiness TV so nko ara na yɛde update news yi de brɛ wo wei yɛ end time news a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo asɛm no a wɔkae no nyinaa no, ɛresisi baako baako baako baako. Ɛresisi pa ara. Ɛnnɛ momfa nkyerɛ yɛn sɛ yɛantumi amfa flooding ne earthquake nsɛm no mfa ambrɛ wo. Awurade Nyankopɔn yɛ adom a, ɛɛ, da ɔkyena rekɔ no, Ae, wo deɛ hyia yɛ same time wɔ ha, yɛde nsuoyiri ne asasewosoɔ nso nsɛm no yɛde bi bɛbrɛ wo. Deɛ mede retwa toɔ ɛnnɛ no, eh. Wɔkyee no sɛ wɔne nantwie no reda, ae, nnipa a wɔne aboa reda, ahaa. The young man passed out during the ceremony in front of hundreds of curious onlookers,

Ɛyɛ ɔyɛ nipa a nka ebia ɔbaa no na ayɛ sɛ ɔpepa pepa n'ani akyiri kyerɛ bɛɛma no anaasɛ ɔde ne ho twitwi twitwi bɛɛma ɛno na ɛkyerɛ sɛ ɔbi sɔdi so ɔbi according to abɛɛmoa yi ɔse nantwie no de ne ho bɛhyehyɛɛ no ɛna ɛmaa ɔma ɔne nantwie no daeɛ nti no ɔmo nso fɔɔsoo no ma ɔne nantwie no yɛɛ Dondoo Pee-pong Pee-pong wɔ Indonesia man mu. Enti as part of the ritual, the bride was drawn in the ocean after the ceremony. Enti no nsuo kɛseɛ bi a na ɛwɔ Indonesia hɔ na wɔyɛ awareɛ no wieeɛ a, kyerɛ sɛ wɔgyee tiri adeɛ nsa no nyinaa wieeɛ na wɔkaa nantwie yi too nsuo no mu na wɔde ɛɛ ellet Ae Elite yi a ɔwɔ eighteen years yi nso so ɛtɔ nsuo no mu na ɔmo maa no pie firi baayɛ ɔmo se ɔmo ɔmo adware ɔmo adwira no na ɔmo adwira kurom no nyinaa nso because ɔde nomee ɛna ɛde aba Indonesia ɛnti wei asɛm wei ɛna mede ɛsɔre so ɛnɛ ɛnti you you could see sɛ ewiase adu mpɔmpɔnsoɔ a ha Asɛ ayi no, kosua no, abɔ hɔ. Kosua bɔ hɔ a, there is no way a wobɛtumi akeka kosua bɔ mu abiem o. Humm! Ɛnyɛ yie. Ɛnyɛ yie. Ewiase adu mpɔmpɔnsoɔ a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ɔreba. Na ɛyɛ dɛn na nipa tumi ne nantwie kɔda? Abaamua eighteen years. Ei ehu ehu papaapa ɛwɔ hɔ ɛnti mepakyɛw awurade nyankopɔn nhyira wo onhyira wo paa sɛ ɛnɛ wogyee brɛ na wohwɛ update news ahaa wogyee brɛ na wohwɛ update news nti nhyira ɛne aseda kɛseɛ paa ɛnkɔ ma deɛ ɛdi kan twedeɛmpɔ nyankopɔn ɛwɔ akwanya a wɔde ama yɛ sɛ yɛmfa nyɛ yɛ kra ho adwuma ɛɛ mesan nso hyira awurade akoa pastor paul adjei ɛne Ɛno ho ka nie Mrs Augustine Agyei Awurade Nyankopɔn nhyira wɔn papapapapapa Awurade wo nhyira wɔn na Awurade nhyira eh crew no nyinaa MCL ahaa mo bɔ adwuma in fact mo bɔ adwuma sound mo bɔ adwuma ankasa ankasa Canberra man Canberra women eh Awurade Nyankopɔn nhyira mo Awurade Nyankopɔn yɛ adom a san hyia yɛ ɛda ɔkyena Yɛakra.